Сыгъдӕг ӕмхайад райсыны размӕйы куывдтӕ. Нӕ сыгъдӕг фыдӕлты куывдты фӕрцы нын Хицау Йесо Чырысти, нӕ Хуыцау, Тӕригъӕд бакӕн, Аммен! Уӕларвон паддзах, рӕвдауӕг, ӕцӕгдзинады уд, алы ран уӕвӕг ӕмӕ ӕппӕт дзагкӕнӕг, хӕрзты хӕрзнадон ӕмӕ цардӕттӕг, рцу ӕмӕ нӕ мидӕгыр цӕр, ӕмӕ нӕ ссыгъдӕг кӕн алывзӕрдзинадӕй, ӕмӕ нын фервӕзын кӕ нӕ удты хорзгӕнӕг. Сыгъдӕг Хуыцау, сыгъдӕг тыхджын, сыгъдӕг ӕнӕмӕлӕг, тӕригъӕд нын бакӕн! Сыгъдӕг Хуыцау, сыгъдӕг тыхджын, сыгъдӕг ӕнӕмӕлӕг, тӕригъӕд нын бакӕн! Сыгъдӕг Хуыцау, сыгъдӕг тыхджын, сыгъдӕг ӕнӕмӕлӕг, тӕригъӕд нын бакӕн! Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнусмӕ. Аммен. Иуыл сыгъдӕг ӕртӕиуон, тӕригъӕд нын бакӕн. Хицау, сыгъдӕг кӕнӕ тӕригъӕдтӕ. Барджын, ныббар нын не нӕгъдӕудзинӕдтӕ. Сыгъдӕг, баскар ӕмӕ ныздзӕбӕх кӕн Нефӕразудзинӕдтӕ дӕ номы тыххӕй. Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнусмӕ. Амин. Науал арвон фыд, сыгъдӕг уӕд дӕ ном. Ӕрцӕуӕд дӕ паддзахад, Дӕ бар уӕд, уӕларв куыд у, зӕххыл дӕр афтӕ. Нӕ уыныны дзул ратт махӕн абон, ӕмӕ нын ныббар нӕ хӕстӕ, мах нӕ хӕсджытӕн куыд барӕм, афтӕ. Ӕмӕ нӕ ма бакӕн фыдӕвзарӕны, фӕлӕ нӕ фервӕзын кӕн фыдбылызӕй.

Ӕрцӕут, ӕркувӕм нӕ паддзахы цалӕн. Ӕрцӕут, ӕркувӕм ӕмӕ ӕррывтам Чырыстийӕн нӕ паддзахы цалӕн. Ӕрцӕут, ӕркувӕм ӕмӕ ӕррывтам Чырыстийӕн йӕхицӕн нӕ паддзахы цалӕн. Хуыцау мӕ фыййау, ӕз ницӕмӕй уыдзынӕн хъуаг. Хизы мӕ сойджын сӕрвӕтты, ахоны мӕ сабыр цӕугӕдӕттӕм. Дӕтты мын ног тыхтӕ, аразы мӕ рӕстады фӕндагыл йӕ номы сӕраппонд. Мӕлӕты тар комы цӕугӕ мын куы фӕуа, уӕддӕр нӕ фӕтӕрсдзынӕн фыдбылызӕй. Уымӕн, ӕмӕ ды мемӕ дӕ. Дӕ паддзахы бар ӕмӕ дӕ фыййауы лӕдзӕг хъахъхъӕнынц мӕн. Ды мын ахӕм фынг ӕрывӕрдтай ме знӕгты цӕсты раз, мӕ сӕр мын байсӕрстай хӕрздӕвзетийӕ, мӕ кӕхц кӕлы йӕ былтӕй. Уӕдӕ цалынмӕ удыгӕстӕн, уӕдмӕ мын дӕ фарн ӕмӕ дӕ хорзӕх уӕд ӕмбал цӕттӕ, ӕмӕ мӕ царды ӕппӕт бонтӕ ӕрвитдзынӕн Дунедарӕджы хӕдзары. Зӕхх ӕмӕ зӕххыл цыдӕриддӕр ис, дун-дуне ӕнӕхъӕнӕй ӕмӕ йе ппӕт цӕджджытӕ хуыцау сты. Уымӕн ӕмӕ дуне уый ӕрывӕрдта денджызтыл, ӕрфидар ӕй кодта цӕугӕдӕттыл. Чи схиздзӕни Хуыцауы хохмӕ, Чи ӕрлӕудзӕн йӕ сыгъдӕг бынаты? Йӕ къухтӕ ӕназон кӕмӕн сты, сыгъдӕг кӕй зӕрдӕ у? Мӕнг Хуыцауӕн чи нӕ куывта, сомы чи нӕ сайы, ӕрмӕстдӕр уый. Ахӕм адӕймагыл Дунедарӕг ӕруадздзӕн йӕ арфӕ ӕмӕ йӕ Ирвӕзынгӕнӕг Хуыцауӕй райсдзӕни хорзӕх. Ахӕм у, уый чи агуры, дӕ цӕсгомы раз балӕууын кӕй фӕнды, уыдоны мыггаг, Иаковы Хуыцау. Уӕхиуыл схӕцут, кулдуӕрттӕ, дӕрдтыл байгомут ӕнусон дуӕрттӕ ӕмӕ бацӕуа цытджын паддзах. Чи у уыцы цытджын паддзах, фидар ӕмӕ хъомысджын дунедарӕг? Тохы басӕттын кӕмӕн нӕй, уыцы Хуыцау! Уӕхилыл схӕцут кулдуӕрттӕ, дӕрдтыл байгомут ӕнусон дуӕрттӕ ӕмӕ бацӕуа цытджын паддзах. Чи у уыцы цытджын паддзах? Уӕлахизгӕнӕг Хуыцау, уый у цытджын паддзах. Ӕз фидарӕй ӕууӕндыдтӕн Хуыцауыл, тынг ӕфхӕрд дӕн куы дзырдтон, уӕддӕр. Ӕмӕ мӕ тыхстӕй загътон, алы адӕймаг дӕр мӕнгард у, цӕмӕй бафиддзынӕн Хуыцауӕн йӕ бирӕ хӕрзтӕ, Хуыцауӕй ирвӕзындзинады кӕхц райсдзынӕн ӕмӕ йӕ ном ссардзынӕн. Дунедарӕгӕн дзырд цӕй тыххӕй радтон, уый ӕппӕт адӕмы раз сыххӕст кӕндзынӕн. Хуыцауы цӕсты тынг ахадгӕ у йӕ сыгъдӕджыты мӕлӕт. Хо Дунедарӕг, дӕ цагъар дӕн ӕз, дӕ цагъар дӕн ӕмӕ дӕ цагъар сылгоймаджы хъӕбул, ды мӕ суӕгъд кодтай рӕхыстӕй. Дӕуӕн ӕрхӕсдзынӕн бузнаджы нывонд ӕмӕ ссардзынӕн Хуыцауы ном. Дунедарӕгӕн дзырд цӕй тыххӕй радтон, уый ӕппӕт адӕмы раз сыххӕст кӕндзынӕн Хуыцауы кувӕндоны кӕртыты, йӕ бӕстастӕу

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, табу давӕн нӕ Хуцау! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, табу давӕн нӕ Хуцау! Миенӕн диндзийнӕдтӕ мацӕмӕ бадар, чызгай райгорӕг хицау, ӕма мӕ зӕрдӕ сыгъдӕг кӕн, цӕмӕй суа дӕ буарӕн ӕма тугӕн сӕрӕндон. Ӕмӕ мӕ ма аппар дӕ цӕсгомӕй, ӕнӕбахӕцгӕ стыр хорзӕхтӕ дӕм кӕй ис, уый тыххӕй. Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн. Дӕ сыгъдӕгдзинӕдтӕй хай исын куыд бауӕнддзынӕн ӕз ӕнаккаг? Аккаг чи у, уыдонимӕ дӕм бацӕуын куыд бауӕндон, Уӕдмӕ мӕ хӕдон гӕды кӕны, уымӕн ӕмӕ изӕрхормӕ бацӕуынӕн нӕ бӕззы ӕмӕ ӕфхӕрд райсдзынӕн. Хуыцау, мӕ уды ӕвзӕрдзинӕдтӕй мӕ ссыгъдӕг кӕн ӕмӕ фервӕзын кӕн адӕймаг уазӕг кӕй дӕ, уый тыххӕй. Ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнусмӕ Амин. Хуыцауы ныййарӕг, мӕ иттӕг бирӕ тӕригъӕдтимӕ дӕумӕ ӕрирвӕзтӕн, сыгъдӕг, Ивӕзындзинад кургӕйӕ, баскъӕрмӕ, ӕнӕфӕразон уды, ӕмӕ кув дӕ фыртӕн ӕмӕ нӕ Хуыцауӕн, цӕмӕй мын ныббара, ӕвзӕрӕй кӕй ракодтон, уыдон, иунӕг арфӕгонд мад. Батӕригъӕд мын кӕн, Хуыцау, дӕ бирӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ. де стыр уарзтмӕ гӕсгӕ мӕ ссыгъдӕг кӕн мӕ фыдмитӕй. Бынтондӕр мын ӕрыхс мӕ азым, Ссыгъдӕг мӕ кӕн мӕ тӕригъӕдтӕй, уымӕн ӕмӕ ӕз сӕттын мӕ фыдмитыл, мӕ тӕригъӕд ӕдзух мӕ разы ис. Дӕ ныхмӕ, иунӕг дӕ ныхмӕ ӕруагътон тӕригъӕд, фыдми дӕ разы бакодтон, ӕдмӕ дӕ уынаффӕ раст у, дӕ тӕрхон ӕнӕхӕрам. Ӕз тӕригъӕдджынӕй райгуырдтӕн, тӕригъӕдджынӕй сывзӕрдтӕн мӕ мады гуыбыны. Бӕлвырд дӕуӕн ӕхцон у ӕргом зӕрдӕ. Нӕ миддунейӕ мын рухс кӕныс дӕ уӕлзондӕй. Иссопӕй мыл бапырх кӕн, ӕмӕ уыдзынӕн сыгъдӕг. Сыхс мӕ, ӕмӕ уыдзынӕн митӕй урсдӕр. Ратт мын хъӕлдзӕг ӕмӕ цины зӕрдӕйы уаг, ӕмӕ райдзысты ме стджытӕ, ды кӕй ныссастай. Аздӕх дӕ цӕсгоммӕ тӕригъӕдтӕй, слӕгъмӕ кӕн ме ппӕт азымтӕ, Сараз мын Хуыцау сыгъдӕгзӕрдӕ, Раст ут сног кӕн мӕ мидӕг. Ма мӕ фӕсур дӕхицӕй, Дӕ сыгъдӕг уд ма байс мӕнӕй. Раздах мын дӕ ирвӕзты цин, Дӕ рӕвдауӕг удӕй мӕ сфидар кӕн. Галиу адӕмӕн бацамондзынӕн дӕ фӕндӕгтӕ, Тӕригъӕдджынтӕ раздӕхдзысты дӕумӕ. Туджы азымӕй мӕ суӕгъд кӕн, Хуыцау, мӕ ирвӕзынгӕнӕг Хуыцау, ӕмӕ цингӕнгӕ зардзынӕн дӕ рӕстадыл. О, мӕ хицау Хуыцау, байгом кӕн мӕ дзых, ӕмӕ стаудзынӕн дӕу. Уымӕн ӕмӕ нывонд бӕллиццаг нӕу дӕуӕн, науӕд дын ӕй ӕрхӕссин, иуыл судзинаг дӕр нӕу ӕхцон дӕуӕн. Сӕззӕрдӕ, уый у аккаг нывонд Хуыцауӕн. Ссӕрст зӕрдӕ ӕмӕ фӕсмонгӕнӕгыл дӕхи натих кӕндзынӕ Хуыцау. Дӕ хорз зӕрдӕйы фарн ӕруадз Сионыл, ногӕй самай Иерусалимы култӕ, уӕд дын ӕхцон уыдзысты рӕстады нывондтӕ, судзинаг ӕмӕ иуыл судзинаг нывондтӕ. Уӕд дӕ нывонхӕссӕныл ӕрывӕрдзысты стыр кусӕрттӕ. Ӕрцӕут адӕмтӕ, зарӕг зарӕм Чырысти Хуыцауӕн, денджызы дихгӕнӕгӕн ӕмӕ египедаг куыстӕй цы адӕм рахуыдта, уыдон акӕнӕгӕн, уымӕн ӕмӕ уый скадджын и. Хуыцау, мӕ мидӕг сыгъдӕгзӕрдӕ скӕн ӕмӕ раст ут сног кӕн мӕ хуылфы. Хорзӕрдӕджын Хуыцау, дӕ сыгъдӕг буар мын ӕнусмӕгӕнӕг царды дзул уӕд, ӕмӕ дӕ кадджын туг мӕ алыхуызон нӕфӕразондзинӕдты дзӕбӕхдзинадӕн фӕуӕд. Ма ма ӕппар дӕ цӕсгомӕй, ӕмӕ ма дӕ сыгъдӕг уды ма байс. Ӕнӕуаг хъуыддӕгтӕй хъӕстӕ дӕн ӕз ӕнамонд, ӕмӕ дӕ иуыл сыгъдӕг буарӕй ӕмӕ Хуыцауон тугӕй Мхайӕд райсын аккаг нӕ дӕн Чырысти, фӕлӕ мӕ уый аккаг скӕн. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. О хорз зӕгъ Хуыцауы арфӕгонд чындз, ӕнӕтыд ӕмӕ дунейы ирвӕзын кӕныны цы фсир ӕрзайын кодтай, уымӕй хӕргӕйӕ мӕн фервӕзын аккаг скӕн. Уырныны дурыл мӕ, ныффидар кӕнгӕйӕ, мын мӕ дзых ме знӕгтӕм байгом кодтай, уымӕн ӕмӕ мӕ уд дӕр сцин кодта заргӕйӕ, нӕй сыгъдӕг нӕ Хуыцауы хуызӕн ӕмӕ растдӕр нӕй дӕуӕй хицау. Хуыцау, мӕ мидӕг сыгъдӕг зӕрдӕ скӕн ӕмӕ раст уд сног кӕн мӕ хуылфы. Цӕстысыджы ӕртӕхтӕ мын ратт Чырысти, мӕ зӕрдӕйы ӕвзӕрдзинад сыгъдӕггӕнджыты, цӕмӕй хорз зӕрдӕ сыгъдӕг кондӕй, уырнгӕйӕ ӕмӕ тӕрсгӕйӕ ӕрцӕуон мӕ бардарӕг дӕ Хуыцауон лӕвӕрттӕй ӕмхайад исынмӕ. Ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй, ӕмӕ мӕ дӕ сыгъдӕг уды Ма байс. Дӕ сыгъдӕг буар ӕмӕ дӕ хуыцауон туг мын уӕд адӕймагуарзаг Чырысти мӕ тӕригъӕдтӕ ныппарынӕн, сыгъдӕг удимӕ ӕмдзӕрындзинадӕн, ӕнус мӕ царды тыххӕй ӕмӕ фыдвӕндонӕй ӕмӕ хъыгдзинадӕй фервӕзыны тыххӕй. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. Хӕрзсыгъдӕг фынг Мариам уӕларвӕй хорзӕхы тыххӕй ӕрцӕуӕджы ӕмӕ дунейӕн ног царддӕттӕджы царды дзулы хӕрзсыгъдӕг фынг. Уыцы дзулӕй мӕн дӕр ӕнаккаджы, абон аккаг скӕн тӕрсгӕйӕ бахӕрынӕн, цӕрыны тыххӕй.

Мах тыххӕй дӕ бафӕндыди буар райсын, бирӕ хорзӕхгӕнӕг, ӕмӕ адӕмы тӕригъӕдты тыххӕй ӕргӕвст фӕуын уӕрыккау, уый тыххӕй дын кувын, мӕ тӕригъӕдтӕ дӕр мын ссыгъдӕг кӕн. Ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй, ӕмӕ дӕ сыгъдӕг уды ма байс. Мӕ уды хъӕдгӕмттӕ мын сдзӕбӕх кӕн, хицау, ӕмӕ мӕ ӕгасӕй ссыгъдӕг кӕн ӕмӕ ма аккаг скӕн дӕ бардарӕг цӕмӕй ӕз ӕнамонд, хайджын суон дӕ сусӕг Хуыцауон изӕрхорӕй. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. Фӕтӕригъӕд кӕнын кӕн мӕнӕн дӕр дӕ гуыбынӕй ӕрцӕвӕджы, о нӕбӕрзонд ӕхсин Мариам, ӕмӕ мӕн, дӕ цагъары, сыгъдӕгӕй ӕмӕ ӕнӕтӕригъӕдӕй бавӕр, цӕмӕй зондджын зынаргъдзинад райсгӕйӕ сыгъдӕг уон. Рухсдӕттӕг ӕмӕ афонтӕ сфӕлдисӕг, хицау, дӕ уынаффӕты рухсы мах ныллӕууын кӕн, уымӕн ӕмӕ дӕу йеддӕмӕ ӕндӕр хуыцау нӕ зонӕм. Хуыцау, мӕ мидӕг мын сыгъдӕгзӕрдӕ скӕн ӕмӕ раст уд сног кӕн мӕ хуылфы. Раздӕр куыд загътай Чырысти, афтӕ уӕд мӕнӕн дӕр, де взӕр цагъарӕн, ӕмӕ мӕ хуылфы фӕсӕр, зӕрдӕ куыд сывӕрдтай, афтӕ. Уымӕн ӕмӕ мӕнӕ дӕ хуыцауон буар хӕрын ӕмӕ дӕ тугӕй нуазын. Ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй, ӕмӕ дӕ сыгъдӕг уды ма байс. Хуыцауы дзырд ӕмӕ Хуыцау, Дӕ буары зынг мӕнӕн, талынджы уӕвӕгӕн, срухс кӕнынӕн уӕд, дӕ туг та ме взӕр уды сыгъдӕг кӕнынӕн. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. Хуыцауы мад Мариам, будтӕ фыцытджын бынат, дӕ куывдӕй мӕ ӕвзӕрст мигӕнӕн скӕн, цӕмӕй дӕ фырты сыгъдӕгкондтӕй хайджын суон. Тӕригъӕды ӕнӕбын арфы зилгӕйӕ дӕ ӕнӕиртӕст хорз зӕрдӕдзинады ӕнӕарӕнмӕ сидын, о Хуыцау, сафгӕ ӕмбийынӕй мӕ ракӕн! Хуыцау, мӕ мидӕг сыгъдӕгзӕрдӕ скӕн ӕмӕ раст уд сног кӕн мӕ хуылфы. Мӕ зонд, мӕ уд, мӕ зӕрдӕ ӕмӕ мын мӕ буар ссыгъдӕг кӕн, ирвӕзынгӕнӕг. Ӕмӕ мӕ, мӕ Хуыцау, ӕнӕ бафхӕргӕйӕ тӕсоны сусӕгдзинӕдтӕм баввахсы аккаг скӕн. Ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй ӕмӕ ма дӕ сыгъдӕг уды ма байс. Цӕмӕй дӕ сыгъдӕг сусӕгдзинӕдтӕй ӕмхайад райсгӕйӕ, фыдфӕндонтӕй ахицӕн уон, ӕмӕ мыл дӕ хорз лӕвардзинад Чырысти ӕмӕ царды фидардзинад бафта. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. Хуыцауы сыгъдӕг дзырд, Хуыцау, абон мӕн дӕ хуыцауон сусӕгдзинӕдтӕм ӕрцӕлӕджы, дӕ сыгъдӕг мады лӕгъстӕтӕй ӕгасӕй ссыгъдӕг кӕн. Дзул райсыны ма ӕнаккаг ма скӕн Чырысти, дӕ буар ӕмӕ дӕ хуыцауон туг, бардарӕг, фӕлӕ ма абон ныфссӕфты Дӕ иуыл сыгъдӕг ӕмӕ тасӕфтауӕг сусӕгдзинӕдтӕ райсыны аккаг скӕн. Цӕмӕй мын бафхӕрынӕн ма уа, фӕлӕ мын уа ӕнусмӕ ӕнӕмӕлгӕ цардӕн. Сызгъӕриннывӕн зондджын лӕппутӕ нӕ бакуывтой, ӕмӕ цӕрын арты астӕумӕ сӕхуыдтӕг бацыдысты ӕмӕ сын, сӕ гуымирты фегадгӕнгӕйӕ, арты пиллоны астӕуӕй зарыдысты, ӕмӕ сӕ зӕд бартӕх кодта, зӕгъгӕ йӕ уӕ дзыхты куывд фехъуысти. Хуыцау, мӕ мидӕг сыгъдӕгзӕрдӕ скӕн ӕмӕ раст уд сног кӕн мӕ хуылфы. Хӕрзты суадон Чырысти, де ӕнӕмӕлгӕ сусӕгдзинӕдтӕй хай райсӕн мӕн, уӕд рухсӕн ӕмӕ цардӕн ӕмӕ Хуыцауы адджын хорз хъуыддӕгтӕ сбирӕйӕн ӕмӕ ӕнтысынӕн цӕмӕй дӕу иунӕг хорзгӕнӕг кадджын кӕнон. ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй ӕмӕ ма дӕ сыгъдӕг уды ма байс цӕмӕй фервӕзон фыдвӕндонтӕй ӕмӕ знӕгтӕй ӕмӕ хъуагдзинӕдтӕй ӕмӕ алыхъыгдзинӕдтӕй тӕрсгӕйӕ ӕмӕ уарзгӕйӕ ӕмӕ сыгъдӕгзӕрдӕйӕ абон адӕймагуарзаг чырысти Ди ӕнӕмӕлгӕ ӕмӕ Хуыцауон сусӕгдзинӕдтӕм ӕрбацӕуон, ӕмӕ мӕ дӕуӕн арфӕгонд дӕ, зӕгъгӕ, Хицау, нӕ фыдӕлты Хуыцау, зарыны аккаг скӕн. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. Ирвӕзынгӕнӕг Чырыстийы зондӕй уӕлдӕр ныййарӕг, Хуыцауы хорз лӕвардзинадджын чызг, лӕгъстӕ кӕнын абон ӕз, дӕ цагъар, дӕуӕн, сыгъдӕгӕн. Ӕз ӕнӕсыгъдӕг. Абон мӕн хӕрзсыгъдӕг сусӕгдзинӕдтӕм бацӕуын кӕй бафӕндыди, буары ӕмӕ уды ӕвзӕрдзинадӕй ӕгасӕй ссыгъдӕг кӕн. Судзгӕ песмӕ дзуттаг лӕппутӕм ӕрцӕуӕгӕн ӕмӕ цӕрын арт ӕртах фестынгӕнӕг Хуыцауӕн, йе сфӕлдисонтӕ йын зарут, куыд Хуыцауӕн, ӕмӕ йӕ бӕрзонд кӕнут мыггагӕй мыггагмӕ. Хуыцау, мӕ мидӕг сыгъдӕг зӕрдӕ скӕн ӕмӕ раст уд сног кӕн мӕ хуылфы. Чырысти, абон дӕ уӕларвон ӕмӕ тӕсон ӕмӕ сыгъдӕг сусӕгдзинӕдтӕй ӕмӕ дӕ Хуыцауон ӕмӕ сусӕг изӕрхорӕй мӕн дӕр ӕнӕныфсджыны хаййаггаг скӕн, Хуыцау, мӕ Ирвӕзынгӕнӕг. Ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй ӕмӕ ма дӕ сыгъдӕг уды ма байс. Дӕ хорз зӕрдӕдзинадыл мӕхи фӕдзӕхсын, хорз зӕрдӕджын Чырысти, ӕмӕ дӕм тӕрсгӕйӕ сидын. Мӕ къуылфы фӕсӕр ирвӕзынгӕнӕг, ӕз дӕр дӕ мидӕг, дӕхӕдӕг куыд загътай, афтӕ. Уымӕн ӕмӕ дӕ хорзӕхдзинадӕй уӕндгӕйӕ, мӕ нӕ хӕрын дӕ буар ӕмӕ нуазын дӕ тугӕй. Иуыл сыгъдӕг ӕртӕйы уон, нӕ Хуыцау, табу дӕуӕн! Ризын зынг исгӕйӕ, цӕмӕй ма басудзон мыдадзау кӕнӕ кӕрдӕгау, о тасон сусӕгдзинад, о Хуыцауы хорззӕрдӕдзинад, ӕз ӕмбийнаг Хуыцауон буарӕй ӕмӕ тугӕй куыд исын хай ӕмӕ ӕнӕмбийгӕ куыд свӕййын. Ӕнӕрайдайгӕ фыды фырт, Хуыцау ӕмӕ Хицау, чызгӕй буарджын суӕвгӕйӕ, фӕзынди нын зондӕй талынгты срухс кӕнынмӕ ӕмӕ хӕлиугӕндты ӕрымбырд кӕнынмӕ. Уый тыххӕй кӕддӕриддӕр заргӕйӕ Хуыцауы ныййарӕджы стӕлӕм. «Хуыцау, мӕ мидӕг сыгъдӕгзӕрдӕ скӕн, ӕмӕ раст уд сног кӕн мӕ хуылфы. Уый хорз у, Чырысти у, бахӕрут ӕмӕ фенут, Уый нӕ Хуыцау, мах тыххӕй йӕ фыдӕн рагӕй нывондгонд, иу хатт нӕ сӕрыл йӕхи ирхӕсгӕйӕ, кӕддӕриддӕр ӕргӕвст у, ӕмӕ дзы хай чи исы, уыдоны ссыгъдӕг кӕны. Ма ма аппар дӕ цӕсгомӕй, ӕмӕ ма дӕ сыгъдӕг уды ма байс. Уд ӕмӕ буарӕй цӕмӕй ссыгъдӕг уон, мӕ Хуыцау, цӕмӕй срухс уон, цӕмӕй фервӕзон, цӕмӕй дӕ хӕдзаруон, дӕ сыгъдӕг сусӕгдзинӕдты хай исынӕй ма мидӕг, о хорз зӕрдӕджын хорзгӕнӕг Чырысти, дӕ фыдимӕ, дӕ сыгъдӕг удимӕ куыд цӕрай, афтӕ. Ратт мын дӕ ирвӕн зындзинады циндзинад, ӕмӕ дӕ Хуыцауон удӕй ныффидар кӕн мӕн. Зынгау ӕмӕ рухсау мын уӕд дӕ буар ӕмӕ дӕ хӕрзцытджын туг, мӕ ирвӕзынгӕнӕг. Мӕ тӕригъӕддзинад араугӕйӕ, фыдфӕдонтӕ та судзгӕйӕ ӕмӕ ӕгасӕй рухс кӕнгӕйӕ, цӕмӕй дӕ хуыцаудзинадӕн кувон. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, фервӕзын нӕ кӕн. О нӕ бӕрзонд ӕхсин Мариам, дӕ сыгъдӕг тугтӕй Хуыцау буарджын сси. Уый тыххӕй алы мыггаг дӕуӕн зары, зӕдтӕ та дӕ кадджын кӕнынц. уымӕн ӕмӕ дӕ фӕрцы ӕргомӕй федтой слӕгуӕвӕг ӕппӕтыл паддзахдзинадгӕнӕджы. Аккаг у, цӕмӕй ӕцӕгдзинадӕй стауӕм дӕу, Хуыцауы ныййарӕджы, алыхатт тӕхудиаджы ӕмӕ ӕппын ӕнаипджыны ӕмӕ нӕ Хуыцауы мады. Херувимтӕй цытджындӕры ӕмӕ серафимтӕй иттӕг кадджындӕры ӕмӕ Хуыцауы дзырды ӕнӕнизӕй ныййарӕджы.

Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр мӕнусӕй-ӕнусмӕ, аммен! Иуыл сыгъдӕг ӕртӕ иубон тӕригъӕд нын бакӕн, хицау, сыгъдӕг кӕнӕ тӕригъӕдтӕ! Барджын, ныббар нын не ныгъдӕгдзинӕдтӕ! Сыгъдӕг, басгар ӕмӕ сдзӕбӕх кӕ не фӕразондзинӕдтӕ дӕ номы тыххӕй. Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Хуыцау, тӕригъӕд бакӕн! Табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр, мӕ ӕнусӕй-ӕнусмӕ. Амин. Нӕ уӕларвон Фыд, сыгъдӕг уӕд дӕ ном, Ӕрцӕуӕд дӕ паддзахад, Дӕ бар уӕд уӕларв куыд у, Зӕххыл дӕр афтӕ. Нӕ уылыны дзул ратт махӕн абон, Ӕмӕ нын ныббар нӕ хӕстӕ, Мах нӕ хӕсджынтӕн куыд барӕм афтӕ. Ӕмӕ нӕ ма бакӕн фыдӕвзарӕны, Фӕлӕ нӕ фервӕзын кӕн фыдбылызӕй. Тӕригъӕд нын бакӕн, Хуыцау, тӕригъӕд нын бакӕн, уымӕн ӕмӕ нӕ тӕригъӕдты тыххӕй ницы дзуапп дӕттын фӕразӕм, фӕлӕ дын куыд Хуыцауӕн ацы куывд тӕригъӕдджынтӕ хӕссӕм, тӕригъӕд нын бакӕн, табу фыдӕн ӕмӕ фыртӕн ӕмӕ сыгъдӕг удӕн, Хуыцау, тӕригъӕд нын бакӕн, уымӕн ӕмӕ дӕуӕй ныфсджын стӕм, иттӕг нӕм ма смӕсты у, ма дӕр ӕрымыс не нӕгъдӕудзинӕдтӕ, фӕлӕ нӕм ӕркӕс ныр дӕр, куыд хорзӕрдӕджын, ӕмӕ мах не знӕгтӕй фервӕзын кӕн, уымӕн ӕмӕ ды дӕ нӕ Хуыцау, мах та дӕ адӕм стӕм, не ппӕт дӕр дӕ къухты конд ӕмӕ дӕ номмӕ сидӕм, ныр ӕмӕ кӕддӕриддӕр ӕмӕ ӕнусӕй-ӕнусмӕ Амин! Хорздзийнади дуар байгон кӕн махӕн, арфӕгун Хуцауӕн иййарӕг, цӕмӕй дӕуӕй нифсджынтӕ ма фесафӕм. Фалӕ цӕмӕй дӕ фӕрцы фӕдӕбондзийнӕдтӕй фервӕзӕм, уомӕн ӕма ди дӕ чырыстон муггаджи ирвӕзундзинад.